Abagusii bonsi na Abakenya bonsi mbastugete ng'a William Ruto nabo akoimoka ara amo omonto, buna epresident akoboka kabisa obwate rikondo ase abanainchi mogaso igoro, ore amo omonto agoteba amachang'e ng'a abwate omotwe omonene, ende enene, akoragera mono, amang'ana amange ayande ntanyare gokwana iga ase evidio eye. Ee amachang'e ominto na omonene are, obeire igo korwa kare, korwa kare na omonene are, kagoaka.

Na Jairo akanyora ribaga, akamoiraneria, na tang'e ekero amoiraneria, William Ruto tacheti gotigera abwo, naende akamomenta are, naende rero omomenta.
si ndio? Punguzeni chakula kidogo na mutafute gym, mwende mufanye exercise.
Eye ne game ya politics lakini buna abananchi iga toigwanane egento ekemo igaa. Matiang'i tari om- tari calibre eye, tari kekundi eke kia Ruto eke giokoramana eke, aye Matiang'i taiyo, taiyo. Ere ase evidio ende tokoira amang'ana amachega ngotebia matiang'i. Ase ngwancha ngwancha ngosabe abanto bonsi pi barange na matiang'i montegere kabisa. Okorama oko na okoramana na okwererania oko yaya oko yaya eh oko yaya. Naku ntagete mbaire igaa Mbaorokie ng'a ninki keberete koba bono. Lakini tarakore boigo, onye nari togitang'ani okora chivideo chiane, ira chingaki chiao gosubscribe, like and comment, ekero nere enchera orakonye gosapote echaneri yane. Nere na- na- ndaira chingaki echi koba informal naki na launch rirobo toikorumwa kwa Times Production. Meaning ng'a bono iga gosoa tore ground, onye kobwate amatanga, gose tocover live, ntebi mokwena mbene nera, onye kobwate enyangi. etagete oba covered, ntebi ase ogwancha kwago. Onye kobwate moyega onde bwensi, ogantee abanto ba media, ntebi. Onye kwae aye na omwana siasa, oganeti an establishment yago ya media, ntebi igaa togokonya kabisa go establish iga konya ase ecampaign yago. Neba oborengo onde bwensi ore aye ntebi, nabo togo establish al media team. Mbuya mono sana, na mbiane nere ang'akere simi ende, ntaika chinde chionsi. Bono tiga ng'enderere, egento kiamana nkereng'a matiang'i. Nabaete komanya ng'a ere tari kiwango ekio giokweranerania. Tababasi kweranera ruto na amoro ama rieta riria riko mpa. Sometimes ekero omonto agokorama ogokira, egere orokane richara ribe rikomonyene. Tokomorama, moiraneranie, mokweranere bono abarete mwabe kiwango ekemo. Amasikani aria Matiang'i abwate, aria abamnainchi bamwete ng'a nigo mchapakazi, technocrat, omonto omong'aini. Tiga nyamentaine ase ogokira kero Ruto amoramire. Kero Ruto amoramire. Raisi igo, tabasa komoiraneria, gekogera amatiang'i akamoiraneria, naende more are ere obokera naende oiranerie amatiang'i. Bono oroche nabo akogenderera iga ewiki engima, ng'a western pi igoro y'amatiang'i buna akoragera buna are omonene, buna abwate omotwe omonene, hapana, hapana, oyio tari matiang'i. Egento gia kabere na eke, eplan ya ruto na ogosaria matiang'i rieta, tari komorosia abe mwanasiasa. Ebinto are gokwana ase amatusi aria nebikong'u, oku tari kobanga mang'ana amaya ase matiang'i, oku na ogosareri matiang'i erieta. Bono matiang'i tobasa kwana na ruma, ebinto ebi nebinya gokwanwa rioka rioka igoro yago, tiga pi, gasoa asia ase eyio arutwa. Ruta agokwera ase amanyete. Gakana amete eyende tagokonyara. Aye akamoturia okoramochia, amoboria amang'ana a state house akorera seventeen billion abanto ki bakobarwa ororo, abana mbarenge banyorirwe ororo, ira ororo, rahisi igo. Mokobera amaswali ayio kabisa abananchi ntumanyete nki togotegerera ninki kia maana. Kaba kabisa buna one ekero yakoreport matiang'i kabisa kwerende inche naigwete buya. Naete korora matiang'i akirete Ruto akomorama okorama gwoka, ekogera ng'a onya ogosikwa ase okorama oyonde. Mosacha ki onya gosikwa ase okorama oyo onde? Tiatobora nigo arero. Ng'aye kwaimokirie bono obwate ring'ana rikong'u ogoteyia omonto. Oko nogosikwa gose nokorogana richara. Igo bono onde taiyo obenerete koba praised iga ase okorama onde. Igo matiang'i tobasa koiranera nabanto buna aba. Hapana. Abeke ebinto ebi kando. Nobwate reputation bainto kogacha. korenda kabisa ereputation ya gokora egasi engiya koba omonto bwa amasikani etechnocrat omonto omanyete buna esystem ya gokora egasi tobasa koirana obe koba omwanasiasa o kawaida okoramate kende yonsi ndoiraneri lakini bono rende egento tobwate neke kokira gwoka ngoisaini nabo ekero ngokora chividio igaa ngobatebi ng'a matiang'i rosia etimu. Gotebia abanto ng'a Matiang'i tiga amanye ng'a arose etimu ya vijana biaye bia okomokamba inari. Mwaka necheche, ekero Matiang'i are korama, mwaroche onde bwensi akomotetea? Onde tarenga oo. Bono etimu ya Matiang'i nerente koba oo, ere supported kabisa kera omonto amanyete oyo nekijana kia Matiang'i.

ruta ere focus komorama. Igo rahisi, etimu gete ego counter Ruto because siasa aro ogokira korokwa machainga akira temineti ng'a noro omoerio mpaka nere atebiwe kende eeh atagete matiang'i na omonwe oyio chimbo tabwate akoragera mono. Nere atotebi inki arete iga, echimuki omonto akonyora ore omotenyi oyomo obe buna are iga. Ekero ekemanyereiri pi twonsi pi nkora tore Ruto taichwe. Twensi pi ntoroche. So ntoganetie abanto ba gocounter, bagoteba ma William Ruto iga na iga straight head on ii. Igo omatiangi bono orosie etimu yago ya kisiasa, of very good orators, bagokwana kabisa onye Sifuna moreta ang'e, moreta aye ang'e kabisa. Okwana kabisa orari omongwana oria amang'ana aye buna abwenerete koba. Omochoka oyomo ase oyomo, agake ase agake, akarosia agake agake agake agake agake totugutera chisese. Igo, gekogera aro ntigochi gokira, bare ne ebahati sana mokwa times ntari sia ase eyio nsoe ase platform, mbwate rikono ngoteba abanto. Itoke omochoka buna ebwenerete koba. Lakini bono matiang'i, inche bono onde igaa. Ewa, rigia abangwana bao be ground kabisa bagotenena, batebie William Ruto head on. Tobasa gokira okire igo. Lakini yaya esiya ekero asore, silence is golden. Speech is silver. Nabo gokwana sense, yes we agree. Lakini. togoikera damage tokonyara korosia damage ere. Damage egento kerarosiwu na ogokira, abanto bare naki kera omongwana oyo are nakorete ki? Nesigete. Gekogera momanyeti ng'a gose igaa na kenya eye ete abanto mbarobwo baikaransa nse bapime ebinto from that perspective, barora ng'a oku biewu biaga. Ndeti mwebori iga. But ang'e kobwata rikondo riria terirwete ombuya mono sana ase okondama, ase eng'encho obwate abana, na omokungu, kabisa onye omete nere naende president ndi okorama, aye rama gogokora okire, naki ruto are koigwa, naki ruto are koigwa, naki ruto are koigwa. Alafu ere agenderire ko inject chibesa chibire gochia aa, corruption ere gochia aa, extravagance in government, arese kabisa ebinto buna bigokorekana buya. But ang'e are kobua atambe. Okoiranerania koria ngogokonya pi. Bono omoaka chingobi ng'a ee, matiang'i rero omweraneri, hapana, matiang'i mbirabante kweranera riria ritari ebi biamatusi. Mbirabante kweranera riria ritari bire pi ebi, ebiamatusi. So abanto baye ase more mobwate ogotu, matiang'i onye nkore evidio yane, ngwanteti ng'a nkorore my videos, igaa aro ntegerere. Mobasukerane nomongwana ore. Mobeke kando ase ebirengererio biago. Focus on Kenyans and issues. Simple as that. Mbuya mono sana ase okora chingaki chiaino, kora chivideo chiane iga. Ancha monsapoti ase omokwa Times Productions. Mbuya mono sana.